Senhorejant sus la vila de Carcassona e la Montanha Negra, la ciutat de Carcassona es ben conegut du monde entier E es visitade tot lo long de l'annada, a mes si torre, si barri, si carrierèt e si botiga. Pa me, uèi es dins una parti d'on m'en coneguda que vos menan, es lo castèl Comtal. Es un mai naut d'Auxerre que fugué bastit dins lo naut age mejan, la familha feudala de Trencavèl i visquèt jusca i crusada. Aquel monument fugué modificat pendent un millenari. Es Jean Blanc, archivista a Carcassona, que nos va faire descubrir aquel monument remirable que nos acuís en ivèr de 2021.
Aicí somos al castèl de Carcassona. Castèl comtal, coma se ditz, de ciutat. Es un bastisso complicado. Lo castèl es liat a una familha importanta, los Trencavèl. Los Trencavèl qu'arribon aicí al sègle xii e van devolopar ciutat. Èron lei senhors de Carcassona. E ar epòca der Trencavèl i avió unicament la partida qu'es darrer façò ieu aquí, davant ieu, aquò qui n'existava pas. E aicí va sabent que a Carcassona, dins le futur departament de l'Audo, i a quicòm qu'arriva important, mai important dins l'istòria, Es la crosada contra les Albigeses, 1209, e la crosada senhoriala amb Simon de Montfòrt, que veniá del nòrd de la França, e après i a agut la crosada roiala amb lo rei Louis vii de Lyon. E tot aquò va faire tot cambiar aicí al castèl. Parce que a la plaça de Trancavèl i vai aver un autre personatge important, lo senescal de Carcassona, que representa lo rei de França. E a partir d'aquel moment, van transformar lo castèl en una fortalesa, Es pr'aquò que van edificar aquelo muralho per tot tampar dins un quadrilatèro defendut per los ramparts e las tors. Es un pauc l'istòria importanta del castèl. Aquí vesèm una muralha amb de traços e de traços de cheminièra, pensi, que s'es passat. Aicí a jo dos talses. Jo mème les ai conescut, qualqu'unes, èron pas encara demolits. Dins aquels pichons ostals aquí, i a los prumèrs guidos que demoravan aquí, los que fasián visitar ciutat.
Davalan ar sototèrr per descubrir una capèla bastida sul la mosaic d'una vila romana.
E aicí endins un salon bais ont pau e aicí se ves un mosaico romano, un mosaico del premier siècle de nòstre èrò e i avió en efèct ja un le castèl, una vila romana importanta E se vetz aicí un pauc la mosaico que i a Riu. E se vetz qu'èra un de figures geometricos, blancos i negres, coma se pòt véser, se pòt datar del primièr siècle de nòstra èra. La vila deviá èsser importanta e le patró de la vila deviá aver d'argent per faire fèire tota còpla, segur. E an fait sul la mosaico una construcciu fòrt interessenta, e l'absida d'una capèla que i aviá, la capèla del castèl, la capèla comtala, e la capèla remonta al sègle xii. En 1161 existava dejà e an pas esitat a bafaire sus aquelo mosaico, çò que demorava. E aquelo capèlo ei dedicado a Nòstra Dama e tanbés a Sant Blasi. I a dos patrons per aquelo capèlo, arribava fòrt sovent tanben aquò. E aquela capèla a estat completament demolida quand lo castèl i devengut casèrna, una casèrna militar al sègle xii-xix surtot, e la capèla a disparescut. An daissat de traças amunt, mai i a pas mai de construccion. E aicí es interessent parce que justament i a la basa de aquelo capello comtal. Aquelo capello fusquèt fulhado en arqueologia per Dominique Bodreux e èri vengut levese quand èra sul chantier aicí e an trapat de pichonos tombos, de tombos d'infants. Autres còrps, eh, les infants i a plan que morisión tot joves. qualques jorns, qualques setmanes, qualques meses e èra fòrt interessent aquò. La capèla èra normala dins un castèl, i aviá lo capelan aicí que disiá lai mai sos cadochons per la familha del comte o del vicomte.

Lei monges venion per faigue los ablucius abans de prene le repais dins le refectòri e es una chança d'aver aquel testimòni aicí a Ciutat. Sis lo bese tres cruts, un pèiro, s'apèlan de cruts dispuidaus. Se vètz un cercle a la partir d'o nauto, amet uno crut dins lo cercle e tanben se pòt se prolongar dins la partir d'o bas de la pèiro. Aquelos clubs devián ir eus contos de Demòdo al sègle xii-xiii e centrar lo nivèl cimentèris, plan civil, qu'antan pas disparescut, mai tanben aquelos clubs podián marcar un territòri. Lo tèrra, donc, s'entrapa lo plat. Autres còps, quand justement calhó marcar una tèrra, e bien, i meton, i podion metre aquel oscrut aquí. Aquela sala es mencionada dins un document del sègle xii. La sala de mòrt latí e mai dins una autra sala rotonda, la sal rondo. Ieu me velèu a me sopiar dins la boca, velèu cavalhat aquel mot, rotonda. Aicí se prenion las decisius importantas que calhó prene dins l'administracion del ségne de Carcassona. E se pòt véser de pintura o de traços de pintura e traços. D'un costat se vètz la descendance, un auger lo velèu certainament. E aicí tanben un autre afrontament entre de soldats e chavals. E i a que dison que Belèu fa allusion tanben a Roland, Rotlan, le nebot de Carlemanyos, e a la batalha de Roncesvalç en 778, parce que i aviá quand meme de documents que ne parlavan, a ben de cronicos. La cronica del pseudo Turpin que parla tanben de la base de la graf amb las cordièras e sabèm que i avió les musulmans a moment donat qu'èron venguts dins la region amb pels Carcassona en 725 fa que velèu es aquò un istuèr un istuèr çò que pòtz apelar una legenda. Ei dit qu'èron dins un ossal que bocava la mòrt. Avèm vist le gisent del cavalièr, Aro, e de placos tombalos, Empèiro, que se trapavon per qualques unos dins l'ancien covent dei dominicans de Carcassona, pas plan lènh de Ciutat. E visito arrivo aicí per visitar lo castèl e tota la ciutat. Ves un de construcciu de boès aquí sus la muralha, dins la partir nauta de la muralha. S'apèla le Hourd, H-O-U-R-D-S. Mai les que veson ara son pas vièlhs. An estat refait Al debut del sègle xx, per les qu'an restaurat la ciutat, lo premier plastigur Viollet-le-Duc, Viollet-le-Duc morís en 1879, E avió pas acabat la restauracion. I a eu d'autres architèctes qu'an fait la suita. E sovent d'aquela suita an fait lei uòls que vesèm ara. Permetió de dominar la basa de la muralha per ensajar d'arrestar quand i avió de monde que venión, los ennemics, que venión faire de sapos A la basa del rempart, per meteor de les dominar e d'i jetar dessús de pèiros o autros causos. E arriban a la fin de la visita d'uèi.